Si no sin un interupsi di señor Martinez. E ta sali kalme asina pero Martinez ok interupsi di señor Martinez. Danki señor presidente señor presidente dikon e interupsi m'a kompronde m'a skucha kolega ta papia over di e biahenan di parlatino enton ta bon pa mi borda riba dje pa mi bolbe splika un biahe mas. Nos tin ku basta, kisas ta palabranan pa bo usa den Parlamento, nos tin ku basta ku sinbèrgwenseria. Ku mende, nos tin ku para sinbèrgwenseria, anto nos tin ku kuminsá traba. So esaki ta mindset. Anto mi ta tuma voorbeeld, e por ta, e por ta sona komo propaganda pa otro partido. Aki nan nan banda di mi, mi tin señor Quincy Gregorio sintá, mi tin señora Giselle McWilliam, hendenan ku sí. No ta sinbergwensa man e sierto di nos hendenan cu si ta respeta nan mes nan tin señora presidente cu tur respet. Un momento asina señor Martinez, si señor Martinez cuminsa menciona un of dos nomber cu si no ta sinbergwensa anteor e ta crea impresion cu sobra nombernan cu señor Martinez no a menciona si ta sinbergwensa, dus e ora mi ta sugeri. Señor Martinez pa no menciona nomber pa no crea ningun imprencion cu no ta. Oke. Señor Martinez. Schrijver, mi ta bolbe menciona nomber anto biaha cu mi ta laga sinberguenza keda afo. Akinan a nos tin como voorbeeld hendenan atino, señor Quincy Guirigori, señora McWilliam, cu nan tin cu biaha cuater, cinco biaha pa aña pa parla atino. Nan ta hendenan ku di bèrdat a bin, ta pòsiberá i tambe biba e lokual ku nan ta para p'e, kual ta, nan ta skohe kua ta e reunionnan ku nan ta haña ku ta importante, kua ta e reunionnan ku no ta snu preis, manera mas bien ta papia di dje. Anto ku ta un bia pa aña nan tin ku bai na e tipo di reunionnan aki, nan ta hasiel e. Anto mi ta kere ku. komo hende ku ku ku sintimentu, hende ku ku ta respetá nos mes, mi ta kere ku sierto koleganan por hasi el'e tuma desishon pa nan mes, anto pa pais, skapa pais i tantu sen asina. Mi ta kere ku ta bon pa nos evaluá esaki pa wak kon tur e biadonan di di di Parlatino, ku nan por sinta òf sea ku tin ku bini ku un proposishon di lei òf whatever ku nos den Parlamento huntu ta evaluá kua si i kua no. Pasobra mi ta bolbe bisa no ta tur e biahenan ta pa bai. Anto, señora presidente, mi sa ku bo ke kòrta mi palabra un punto mas. No, mi ke kòrta señor Martinez su palabra pasobra eingelik interuptie ta riba.

Nan no ta por a contesta mi esey. Anto bo sa dicon nan no por a contesta mi señor presidente pasobra e ora parlatino ta na Corsou no tin seng riba bo bo no ta ya seng riba bo cuenta. Anto ora ora bo tin cu bia bay parlatino e ora bo tin seng riba bo cuenta e ora bo ta ya e ora bo sa cua ta reunion ki dia ta reunion anto mi sa ke ta sona ferfelu pero esaki ta berdad. Anto, un biahe mas, nos ta totalmente di kontra biahenan di Parla Tino. Anto, nos ke pa bini ku un òf otro manera kon pa evaluá huntu ki ideanan, kambia mindset, evaluá huntu pa wak kua ta e biahenan ku si tin balor agregá pa pueblo di Kòrsou unda ku nos por bai. Danki, señor Presidente. Masha danki, señor Martinez. Mi kier a pone señor Martinez ku Parla Tino tin. Diesdos komishon, anto miembronan ta den diferente komishon. Dus e siman aki segun mi tin e komishon di niñes anto i egualdat medio ambiente, anto i awrita e miembronan, kisas ta un miembro ta den kada un, ta asistí na e reunionnan ei. Dus no ku por ta señor Martinez a puntra nèt e parlamentario ku no ta den e komishonnan ku ta asistí na e. reunionnan na Kòrsou akinan di Parlatino. Pero señor Martinez e interruptie ta pa ku señor Mercelina mi ta lag'é reakshoná. Anto despues nos a sigui señor Mercelina ta reakshoná riba señor Martinez su interruptie. Danki Mado, mi ta e hopi importante pa nos por trese klaridat riba e kuadro aki, pero promé mi ke sa si. ken señor Martinez ta referi na ta sinberguensa. Anto tambe mi ke informa señor Martinez ku e komishonnan di Parlatino ku ta biniendo Kòrsou ta riba petishon di Parlamentario Mercelina, ku ta e komishonnan ku mi ta miembro di dje, Komishon di Medio Ambiente i Turismo i komishon ku señor Martinez tabata forma parti di dje, Igualdad di Género, Niñez i Hubentut. ku tambe lo bini presente anto den e kuadro ei nos ta hasi e invitashon pa ku komunidat pa ta e presente for di djaweps próksimo tambe den e promé parti apertura kaminda tin e diálogo polítiko manera semper ta sosodé den parlamento mas lo ta den parlatino ta un parlamento ke men un hende ku ta komprondé e trabou i e tarea nesesario ku bo tin ku representá bo komunidat tur momentu. den e funshon óptimo. Esei ta importante ora bo ta atendé, por ehèmpel, pasobra si bo sa kiko par latino ta kome i bebe, hamas lo bo ke aisla un komunidat ku ta mira e importansha di, por ehèmpel, turismo, pasobra ta e pilar ekonómiko ku ta drei. Nos a kabe di yega na e pik. ku nos a konosé nunka ainda den luna di mart, anto e ta tristu pa ora nos por tende aki ideanan ku nos ta bisa ku nos no ta mira e importanshanan ku ta bin tin sufisiente logro, entre otro ku si no ta pa parlatino awe nos lo no por ta miembro komo Reino di Nashonnan Uní. Ta un di e puntonan primordial ku parlatino a lucha. Nos tabata konosé un señor Ricardo Elage ku ta presidente. Di parlatino e ke men nos komo Antias e tempu ei tabata tin un representashon óptimo pasobra riba ta komber den hende ku sa di ke se trata. I un kos ku ami no ta lubidá pasobra ora nos ta papia di sinbèrgwensa, ami un kos mi ta bisa, ata mi tèst aki, Pa tur esnan ku ta tilda i papia kosnan sin tin motibu negativo, mi ta spera, ami ta limpi. Mi ta spera ku tin hende sin taki denan ku ora nan ta tilda i yama hende kosnan, nos por sòru di bèrdat di kumpli ku e manera ku mester ta digno di ta un parlamentario den e komunidat aki. Danki, Madam. Danki, Señor Marcelina. Asina nos eiga na.